сааһы көрсө, киһи ыллыы-туойа, үҥкүүлүү ис сүрэхтэн мичээрдии дьоҥҥо үөрүүнү-көтүүнү бэлэхтии сырыттаҕына бэйэтэ даҕаны дьоллоох буолар, туоллуур эйгэтин даҕаны сырдык өҥүнэн толорор. Сунтаардар Үөһээ Бүлүүгэ дьол кэнсиэринэн саас кэрэ кэмигэр талба талааннаахтар гастроллаан күннэрин киэргэтэллэр. Сунтаар улуустара бу күннэргэ Үөһээ Бүлүүгэ ыалдьыттаатылар. Салгыы кэлэр матырыйаалга биһиги бириидэлээхпит Тускулаана Горохова-Кабельянова билиһиннэрэр.
Сандал сааһы көрсө Сунтаар Олоҥхо дойдутун Дьаархан Кэрбэндээйи нэһилиэктэрин талба талааннаахтара түмсэн Дьол түһүлгэтэ диэн кэрэ кэнсиэри Үөһэ Бүлүү дьонугар сэргэтигэр бэлэҕуннулар. Аан бастаан Сунтаартан Үөһэ Бүлүү оҥхойугар айаннаан кэлэн Дьол кэнсиэрин бэлэхтээтибит. Манна чугастыы ытар нэһилиэктэн кэлэн кытта көрөн астынан бардылар.

Николай Эверстов, Дьаархантан Лариса Иванова ырыа-дьаархан, Станислав Архипов уонна үөһэ бүлүү ыччаттара Станислав Дмитриев-Саргылана Алексеева сылдьыстылар. Олхой кэннэ Ньыыкан дойдутугар Боотууга тиийдибит. Биһигини кулууп үлэһиттэрэ үөрэ-көтө көрсөн чэйдэтэн, ала киэһэ кэнсиэртээн, бэрт сэргэх күн үүннэ. Онтон сарсыныгар оҕолору кытта көрүстүбүт, оһуохайдаан ыллыбыт.

Ол ыккардыгар музей буолан испитэ. Үрдэҕэр Көҕөһөнө диэн музейа тэриллэн испитэ. Ол кэнниттэн эмэ кулууппутун айан хаалан манна эмэ кулууп кулууп буолан турбута. Онно мин иккитэ хастыллаан иттибитим. Һэ онон буоллаҕына бу таара диэтэ бөлөх улуустарыгар оҕото хаалбыта. Дьон
Боотулуулар оҕолоро үс сиринэн үөрэммиттэрэ ырааппыт, хата, дивидиэнд көмөтүнэн саҥа оскуола тутуллан, бу күннэргэ үлэҕэ киириэхтээх. Улуус бэйэтин бюджетын суотугар аҕалаабыта тутуутун. Инньэ гынан буолбаҕына, дивиденд уотугар аҕабанан иһирдэ икки ыалга киириэхтээх объект бу кэккэ анда дүү буолбут уступываниеларга кыайарыйтаран диэххэ, тутуутарыы уһаан-кэҥээн дьэ бу кэтэһиилээх оскуолабыт киирэрэ чугаһаата. Күн бүгүн буолбааны биһиэхэ тутуу барыта үрүннээн бүтэн турар. Билигин мебель уонна оснащение бастапката бүтэн эрэр. Иккис күннүтүгэр Тобуруокап дойдутугар Намҥа тиийэн кэнсиэртээтибит. Киһи аҕыйаҕа эрээри, кимнээҕэр истиҥ киэһэ буолла.

Үөһэ Бүлүү ытык киһитин көрсөн арааһы анааран кэпсэттибит, ыччат дьоҥҥо аман өһүн иһиттибит. Бөһүөлэктэр лаппа уларыйда дииллэр. Бэйэ интириэһин көрүнүү улаханнык барда диибин. Тоҕо бэйэ интириэһин эмиэ көрүнэр наада, оһох гынан баран норуокка тугу туһалыыбын, тугу оҥоробун диэн Өй-санаа булгуччу баар буолуохтаах диэн этим. Сунтаартан ааттаан, суоллаан, анаан-минээн үөһэ бүлүүлэргэ кэлэн умнуллубат күннэр тэринэллэр. Дьол кэрэ кэнсиэрин айар бөлөҕө өрө көтөҕүллэн аны Ньурбаҕа, Ньирнэйгэ, баҕар аданнаҕына Анаабырга барыахха тэһэбит.
Бооһун тааталааннаах дьонун кытта ырыаһыттарын кытта көрбүтүм. Улахан чиэс буоллаҕа дии. Үөрэбин. Уонна бэҕэһээ оттон бу Олоҥхо дьиэтигэр буоллаҕына концертаабыппыт наһаа үчүгэй этэ. Олох уот-күөс, дьоннорбут активнайдара наһаа үчүгэй концертаабыппыт. Дьол түһүлгэтэ диэн олус үчүгэй проект үөскээн кэлэн концертаан бардыбыт. Үөһээ Бүлүү дьоно эһэлгэтин эһэлгэхтэр, көрөөччүлэрэ биһиги дьоммутун сэҥээрэн, олох көхтөөх ыстыһынан көрсүбүттэрэ махтал. Үөһээ Бүлүүгэ наһаа да үчүгэйдик көрүстүлэр. Оҥхойтон хаҕалаан, Боотулу, Нам Үөһээ Бүлүү көрөөччүлэригэр биһиги олуһун диэн махтанабыт. Маннык дьараһара үчүгэйбэт таһаа ол үчүгэйи сайдабыт дьоҥҥо бу кэрэни бэлэхтиир дьол. Саас кэрэ кэмигэр дьоҥҥо дьолу бэлэхтээн, дьол кэрэ кэнсиэрэ кэскиллээх буолбут. Сан туһанан Султаната Тускуана Горохова, Эмилианова.